regai ndidzokere mumashure mbijana pandakadeployiwa kwekutanga uku ndinorangara kuti pane mukomana andakadanana naye handina kudanana naye kwenguva yakareba ndakangodanana naye ndofunga for two, two months or three asi iye akanga achiisa puresha yekuti toda kutokurumidza toda kubva tatoroorana tibve tazodai tazodini nekukurumidza zvekutoti patwo pa months ipapo kana kuti three idzodzo takatoenda tika ndikatonomuratidza kuna tete vangu asi mukomana yeye ndaiona mavhizheni ndichimuratidzwa aine mukadzi wake zvichinzi uyo mukadzi wake mukadzi iyeye ndaimuona picture yake zvekuti ndikamirapo ndinogona kumudescribe kuti anga akadai mukadzi iyo ndaimuona aine nhumbu nekamwana kamwe kadiki asi kana uchizviona kunge ndaita kunge madreams kunge chii ndongoti ah zvinhu zvandinongorota inini hazvina nemusoro wese pamwe iye ndombomubvunza nhaiwe ndinoona mukadzi akadai so ndonyatsomutsanangudza akadai akadai achinzi mukadzi wako iwe asi mukomana ye airamba ovati ah zvinhu zvenyu izvozvi munombozviona muri paivo ndingaite mukadzi inini because anga ari mudiki he was even younger than me saka handongoti ha ah, pamwe pamwe kungorotawo ha ah, but mukati mangu chaimo chaimo ndandisinganzwi peace pane kanhu kaindiudza kuti ha ah, there's something wrong saka ndinoda kuyambira vasikana pamunodanana nevakomana vazhinji vacho vanonyepa zvinotoda maziso emweya nenzeve dzemweya nokuti unogona kuzongoona watoenda pane mukadzi wemunhu munhu atori nemukadzi wake kana vakadzi vaviri kana vatatu i think mwari akazvitendera kuti zviitike kwandiri for a reason kuti vanhu vazhinji vazive kuti vamunozoona vamwe vachienda pamabarika anenge asina umboroonga kuti aende pabarika zvasangana naye asi ini chakandibatsira ndechekuti ndakawana rimwe zuva randakati haa nhasi unoyu tandatobva kwatete ndikati haa nhasi uno ndoda kunamata zvekunamata zviya zviya nditende mwari nekuda kwemereji yangu yandakapiwa namwari yandiri kuzogara ndichifara saka ndakatsanya ndikanamata ndakangotsanya one day around kumafonda akutsanyanura ndikati aregai nditange ndanatsonamata ndichirumbidza mwari handina kumbotora nguva yakareba ndikunyepa ndichinamata mwari ndobva atotaura nekuti mwari ndaimuti mwari ndinokutendai nemukomana wangu nhenga makandipa ndinokutendai nemarriage inoshamisa ndichirumbidza mwari saizvozvo mwari kubva ataura kwandiri akati i have someone better for you i have someone better for you ah ndakaita kunge ndadirwa chando kati mwari ndatobva nemunhu uyu kumusha kunoratidza kunana tete imi mwari mondiudza kuti you have someone better for me anobvepi ari kupi asi ndakatanga kubatanidza pfungwa dzangu ndikati ndechipi chakakosha kuteerera mwari kana kuti ndoita zvemumusoro mwangu ndozoona ndoakutambudzika saka ndakambopishana nepfungwa kuti ndoita sei kusvikira ndameka decision yekuti a ah, mwari zviri nani titeerere imi mwari nokuti imi munoona ramangwana angu neupenyu hwangu hwose asi mwari chandinokumbira ndechekuti mukomana uyo ndikamuudza kuti handichadi Imimi Mwari batai miromo yake asi akutombotaure chimwe chinhu kwandiri nekuti muri kuziva kuti mwoyo wangu wakapera ndiri kutoziva toti handikwanisi kubuda imimi mwari chimutaurai naye pandinongotaura izvozvo ibvai mataura naye zviitike saizvozvo ende ndo zvakaitika saka mwari ndimwari ane urongwa neupenyu hwedu chinongodikanwa kumuteerera vazhinji vanoshamisika kuti zvakambonyatsoitika sei sei kokupana zvachii chakanyatsoitika hawanzwisisi upenyu hwangu nekuti ndandiri munhu ari very close kuna mwari vanhu pavanofunga kuti haye zvino aparara manje haupenyu hwake hapasisina ini nde nditori nefuture yangu yande ndichiziva kuti mwari akanditi zvakati zvakati saka ndo zvakaitika ndikabva ndadi ndatosiyana naye mukomana wayawaya ndakatonomudza ndikati no ndakatoenda ndikaenda ndikanomupa zvinhu zvake zvese zvandakandaa nazvo ndikanomudzosera mwari akanaka saka vadikani ndiri kungotaurira vazhinji kuti mungware nekunamata kuna mwari kungwara kuzhinji kumwe kunotonetsa chinodikanwa kuwe namwari nekuti mwari haakutenderi kuti upinde mumadhaka saka ndinoda kunamata nemi manhero ano nherera iri pano une zvakawanda zvawakatarisana nazvo une mweya yetsvina yakatambudza mai wako kana kuti yakauraya mai wako yakauraya baba wako iri kutevera upenyu hwako ndoda unamata newe kuti ugamuchire jesu saishe nemuponesi wako uchitange kufamba namwari uite seshumba kutsvaga mwari umutsvake usiku nemasikati uone mwari zvaanoita neupenyu hwako ndoda kunamata newe ita ishe jesu ndinouya kwamuri ndanzwa soko renyu kuti munondida ishe jesu pindai mumwoyo mangu munyore zita rangu mubhuku reupenyu kubva pazuva ranhasi mushandure upenyu hwangu mbiri ngaive kwamuri baba ndanamata nekutenda muzita rajesu kristu Satan nemadhimoni ako ndinokuramba kubva pazuva ranhasi baba mundipe nyasha ndikwanise kufamba nemi mukururama muzita rajesu kristu amen